اے پاگل دل بے ہوش نہ تھی ذرا آپ کوں جھل کل آ ویسی کل سجھ دا وعدہ کر گے چن من کہندی گل کل آ ویسی شالا خیر ہوویس تھیسی خیر دا ڈینہہ۔ ٻہسوں رستے مل کل آ ویسی۔ اڄاں طارق اڄ تاں وینا پے۔ کل لہسی کل کل آ ویسی۔ کݙی کلھا ٻہہ تے سوچیا ہئی۔ کیا تھیوݨا ہا تے کیا تھی ڳئے۔ کݙی کلھے ٻہہ تے سوچیا ہئی۔ کیا تھیوݨا ہا تے کیا تھی ڳئے۔ تیݙے ہوندیں ہوئیں تیݙے شہر دے وچ کوئی بے وارث بے جاہ تھی ڳئے۔ تیݙی سک دا سیک سلامت ہے، ہر پاسو پاند صفا تھی ڳئے۔ اڄاں خادم جذبے جیندے پن، توݨے تن توں ماس جدا تھی ڳئے۔ نمہی روک سڳی سئیں ٹر پئے ہن اتوں مینہ لہہ پئے شالا خیر ہووے نمہی روک سڳی سئیں ٹر پئے ہن اتوں مینہ لہہ پئے شالا خیر ہووے سئیں کل دا وعدہ کر ڳیا ہا ٻہوں ݙینہ رہ پئے شالا خیر ہووے۔ میں جیں ویلے انہاں نہ چاتے ہتھوں تھاں ڈھے پے شالا خیر ہووے اج طارق ہک ہک اکھ کولوں بک بک وہ پے شالا خیر ہووے میڈا مجرم سامنے آ میڈے تیکوں جرم دی سخت سزا ڈیواں۔ میݙا مجرم سامݨے آ میݙے تیکوں جرم دی سخت سزا ݙیواں تیکوں پلکیں وچ پا بند کر تے ول عمراں قید سݨا ݙیواں ہووے دل میݙا دربان تیݙا اکھ پہرے دار کھڑا ݙیواں۔ رکھاں خادم اپݨے آپ جتیں تیکوں غیر دی طاعت بھلا ݙیواں کہیں ایجھی قسم چوائے تیکوں کیتی ڳالھ نہ کئی نہ ڳل لاتی کہیں ایجھی قسم چوائے تیکوں کیتی ڳالھ نہ کئی نہ ڳل لاتی۔ نہ چپ دے جندرے تروڑیے نی نہ تھوڈ ہلائی نہ گل آتی ایہو گھن میکوں ارمان ویسی نہ جرم ڈسائی نہ گل آتی نہ چھوڑی شارک جیون دا نہ مار مکئی نہ گل آتی میکوں سوچاں ڈے تے کیا سوچی۔ ݙے خواب تے خواب دا کیا سوچی میکوں سوچاں ݙے تے کیا سوچی ݙے خواب تے خواب دا کیا سوچی کیا سوچی میݙے جیوݨ دا موئے ہجر عذاب دا کیا سوچی۔ تیکوں پیار کیتیم جو جرم تھئے ایں پاپ ثواب دا کیا سوچی میڈا طارق ڈھول نواب میٹھا بے ملک نواب دا کیا سوچی توں مل پئیں بلدیں باہیں وچ سنگڑیج ائیے کائنات یکی۔ توں مل پئیں ٻلگیں ٻانہیں وچ سنگڑیج آئیے کائنات یکی آئی اکھ دے اوچ توں اڈر کرئیں تیڈیں قدمیں وچ برسات یکی میں خادم تو مخدوم میڈا میݙی ذاکر ہے تیݙی ذات یکی متاں کل دا ݙینہہ ہووے حشر دا ݙینہہ آپا جاڳدے رہوں ایہا رات یکی کئیے ہوندا سئیں توں پچھ آندا میݙے درد عذاب دا کیا بݨسی کئی ہوندا سئیں توں پچھ آندا۔ میݙے درد عذاب دا کیا بݨسی گرداب عذاب اچ جکڑیے ہوئے موئے حال خراب دا کیا بݨسی تیݙی تانگھ طلب وچ تڑپدے ہوئے میݙے دل بے تاب دا کیا بݨسی تیݙی شارک عید تاں نبھ ویسی بے ملک نواب دا کیا بݨسی۔ آپ تمام دوستیں کنوں گزارش ہے اگر اے ویڈیو چنگی لگی ہووے تاں اساڈا چینل بے ملک نواب سبسکرائب کر تے اساڈی ضرور عزت افزائی کریسو جزاک اللہ۔